Җылыйсарым килә. Мин күпме әзерләндем, мин әзерләндем. Мәйтәм булдырам, ну мәйтәм юк. Не смог. Нинди вакыт булды?
Или нинди су ушу булды? Менә кайчан син аңлаган, что болай йөрергә ярамый? Криминал башланды.
Сөйләшенәме? Авырттымы? Кая кулны авырттым, кая утырып тор, ял итем, мә су сиңа чәй, мә массаж, анда нәрсә юк. Что үзеңә исем эшләсән, потом исем сиңа эшләгәнне. Америка, Майами, Австралия. Инде бара картлык көн сабала инде. Ну, не знаю, может, Австралияда. Кем әле ул? Ул тым исә. А, ты итә. Юк, а, итә. А, а, итә.
Хәерле көннәр. Безнең инде э, интервьюлар бара, башланды. Инде безнең беренче интервьюдан бик күп кенә Матур комментарийлар алдык. Аллага шөкер, безнең бу максат максатчан кешеләр белән очрашу дәвам итә. Һәм инде безнең төп максат шушы максатчан кешеләрне сезгә күрсәтеп, безнең инде саба яшьләре сабанату бөтен Татарстан илдәге яшьләрне күстерү. Бүген инде безнең дә кунакта көчле мотиватор һәм инде көчле кеше дип әйтергә була, яшьләр белән күп эшли торган, яшьләр генә түгел, әле бүген сөйләшәчәкбез. Тагын нинди кешеләр белән сөйләш- эшләгәнен һәм инде бүген Азат, минем дустым, кунакта. Сәлам, Азат. Сәлам, сәлам дуслар. Беренче сорау инде минем, менә Инстаграмга мин күрдем дәген, ә, синең Инстаграм бик әйбәт бара, мин аны бик карап барам инде. Ә, ну шушы видео теге Арена Героевтан башлый да Да. сорауны. Арена Героев Касим барды, инде Арена Героевтан без инде

Шушы прыжокны турында шушыннан башлыйк әле, чөнки бу прыжокта бит э, син э, теге яшермәдең, ә күрсәттең э, әле теге егылу да бар, егылудан күтәрелү дә бар. Менә шушыны турында ачып җибәр Алина Героев латында. Әйе, без үзебезнең э, сабай егетебез Руслан Миннугов белән бардык Алина Героевка Казанга. Мин мәйтәм, әзерләндем инде үземчә сабада, мәйтәм, мин моны без проблем мәйтәм үтәм. Көне-төне перекладина, там туникта занимаюсь.

теге анда көлкеле бер юк инде мин аны үз өстендә эшлим ул өйрәнәбез менә без дальше 31 августта мәскәүдә буласы ярышка бара тора шундый ук нинди ярыш шуны шул арена героев чемпионат мира булачак төрле илләрдән киләчәкләр шунда барып надеюсь алай все нормально выступать итеп торабыз инде Шул менә. Әй, мин инде э, сине белмәгән кешеләргә безнең бит инде әле сабаларны түгел менә хәл. Э, башка җирләрдә кая. Мин э, күрсәтәсем килә инде. Азат безнең хәзер вакытта арена герой хәтта гладиаторлар дигән бар. Менә той ярышында катнашып торган физический подготовка. Бу инде бик зур нәрсә. Ну шулай да әйдә э, менә хәзер бу егылган моментны алыйк. Менә егылган моментта синең уең нәрсә турында булды? Менә шушы

Ә ул елга вакытта, сиңа теге төшкә вакытта уже все, көчле максат. Икенче ул җиңәм, все дигән нәрсә булдымы? Икенче, әлбәттә, мин все мәйтәм әзерләнәм. Э, тренировкаларны үземне әз генә үзгәртә башладым. Еще по-другому тренировать башлый башладым инде. Э, монда э, бик куллар, кисть, бармакларны эшләтергә кирәк, шуңа яңа упражнение эшли башладым егетләр белән. Так что алдагы өметләр зур минем. Синең киңәш инде менә хәзер безнең битнектәге һәрбер нәрсә инде менә монда хәзер яшьләр карый. Безнең инде егылу ла бер нәрсә түгел, шулай бит Назар? Шулай. Егылу бер икенче зур адымга теге нәрсәгә әзерләнеп, шулай бит. Но шулай да э, бүген безнең э, интервьюны мин шундый итеп ясыйсым килә, яме мәсәлән, э, син нәһә подготовленный кеше, да, ну, мускуллар, син үзең өстендә эшлисең, дөрес ашыйсың. Ә бар бит әле без, ну, минем кебекләр дип әйтү инде теге, э, без сиңа карыйбыз да, эх, ашыйсы нормально, тәмле итеп, ну, теге дөрес итеп, качасы итәсе игел дигән. Мин инде бүген э, синең примерыңда үземә э, үземә һәм башкаларга теге нәрсәдән башларга дип ачасы килгән. Минем шуның өчен соравым

Ятып телевизор э, юк иде аны караган, ха тем более юк инде. Әйдә хә артка китик, яшь чагыңа, ә яшь чакта э, син менә телевизорда, компьютерда, дендида уйнарга яратаеңмы? Э, дендида уйнарга яратам әйе, но ул минем булмады, әни алмады аны. Э, компьютер компьютер булды инде әйе, анда танк уйный инде компьютерда. Ну, еш ватасы, әйе, анда реально телевизорда утырдык инде, өйрәндек, ниттек. Әйе, чөнки менә азат, менә бит инде шундый физически подготовкалы, шундый дисциплинированный булып тумыйлар бит инде. Синең белән була аласың бит инде. Менә мин э, синеннән э, сорыйсым килә, менә шушы этап синең менә э, осознанностька кайчан барлыкка килде? Менә яшь чак бар, кызык, урамга чыгу, нитү. Но син бер көнне уже все мин спортсмен, мин бу ну, көн саен үз өстемдә эшләячәкмен дигән вакытны табыйк әле артта. Кайсы вакытта килде менә бу? Так, бу безнең булдымы, когда Терминатор первая серия чыкты мин Терминатор, Арнольд Шварценеггер, мин шуны күрдем дә все, әйтәм, бу минеке. Миңа надо шөгыльләнергә. Э, бу мине шундый мотивирует инде Арнольд Шварценеггер. Без үзебез э, вар итеп гантельләр ясадык. С утра э, мәктәпкә киткәнче мин көзге анда займастайм инде.

үз, үз ватына тормасаң, йоқламасаң, нормально ашамасаң, добисты булмый инде. Бу уже безнең дисциплинага керә инеме. Ә мин тренировка бара алмыйм, если мин дәресләр эшләмим. Дәресләр эшләмәсәм, мин как будто тренировастырга барам. Блин, дәрес эшләмәдем бит әле мин. Бу эшләмә уже теге не то инде. Значит, аңладым, что мин тренировка барганчы, өй эшләрен эшләп, чистой душой, спокойно барып тренироваться. Ул миңа җиңелрәк була инде. Менә үземә шундый максат куйдым, значит. Бар алдыннан, өй эшләрен эшләп, өй эшләрен эшләп, дәресләрен эшләп, все, мин тренировка

мәктәп алдында кипишлар була бит инде менә тегесе монысы анда төртеш бәреш э, онлан кипишлар диясең килә безнең яшь чагына салды бу 90 еллар монда безнең бик э, теге э, переломный моментлар иде урамда син әгәр дә физически подготовлен булмасаң яшәү авыр иде хәзер бит инде андый нәрсә юк но Шул вакыт артында сез бара. Әйе, шуның тында бар инде. Шуңа үземне формада тора тора туры килде инде мен. Гел үз өчен постоя итәргә кирәк инде. Мәктәптә анда төрле вакытлар була, каршы алалар анда син, анда сез рендәшәләр анда сия ям сез итеп мен шулай белергә гел әзер булып торасы туры килде инде.
Син хәзер 8 класста, хәзер син уже көн саен иртә белән гантельләр ну, күтәрәсең, физический подготовка, дәресеңне эшлисең, ну, дөньядан артка калмыйча барасың. Ну, хәзер бит инде барыбер да безнең Сигезенче класстан соң, унберләрдән соң безнең теге һәрбер яшьнең переходной возраст дип була инде, да, шундый теге бер вакыт гел ял итәсе генә килеп тора иде. Дагы бу ял итәсе килгән вакытта әз генә генә тренировка туктаганы булдымы? Или гел шул 8 класстан уже гел тренировка берәр елмы, ярты елмы тукталдымы шулай? Тукталмады ни разу дип әйтәм, потому что без э, стройкада эшләдек, Сутрастройка анда хәрәкәт алган булсам да, кич белән булса да үзеннән тренировка барам инде, шөгыльләнәм. Потому что если тренировка бармасам, уже мин шуны слабый үземне хис итәм. Э, йоклап булмый даже, теге төннәрен дә чыгып займаскан вакытлар булды инде. Менә шул порядка хәзерге көндә шулай бара. Если мин не занимаюсь, если мин дөрес тукламыйм, если мин нормально не досыпаюсь, это уже для меня не нормально. вот шул бу значит хәзер безнең яшьләрнең менә хәзер бит инде яшьләрне өйрәтәсең бит мәсәлән безнең э, көндәлек син яшьләр белән яшисең даже яшь кенә түгел балалар дияргә була әйме хәзер алар бит инде безнең э, ничектер алар кертергә кирәк что менә хәзер азат абыегыздан сез казанга китсәгез дә гөлшаны шөгыльләнергә кирәк дип шулай чөнки мин нәрсәгә әйтәм Э, исеңдә ул вакытта мин дә спорт залга йөрим мин шундый бер расслабленный вакыт килде дә көн мин ничек тә спорт залны ташладым и мин икенче юлга теге кереп китте теге ә ул ә ул менә мин хәзер синең примерыңда аңлатасы ничек менә шушы юлда калырга ничек үзеңне заставить итәргә чтобы син гел иртә белән весерканы яса иртә белән э, теге э, үзең дөрес аша менә шуны ничек хәзер кешегә менә гади генә әйтеп аңлатырга була микән
Анан кырында булырга тиеш инде ул кешенең кырында наставник. Мин наставник итәм инде. Менә мин үземнең яшьләргә, үзем кто со мной занимается инде, бүтәннәренә дә инде просто э, аңлатам. Не только алар мин белән заниматься, мин аларны и проверяю, как бы урок как син анда школада, мәктәптә хәлләр, ничек син дәресләр, ничек син делаешь анда, ничек йоклыйсың.

Ровно 20.00 анда тренировка. Э, и никто не опаздывает. Это уже хорошо имя, үз өстендә знач эшлиләр. Бу егетләргә э, дальнейшем бу пригодится инде. Чөнки хәзерге егет э, если его үз сүзендә тора икән имя, за свои слова, за свои поступки отвечает икән, это очень хорошо. Ха, күбесен карап торам, наблюдаю имя, анда электронный сигарет кальян кит таңдаймын шунда паркта отыралар именно вообще некрасивый именно э, менә шундай белән ташырга кирәк ну э, ташырга кирәк нәрсәгә не знаю нәрсәгә кирәк ул анда үзенең теге кызым белән кочаклашып подружка белән отырып төтен чыгарып утырып ул кызымны төтенгә э, боетырга инде это же неуважение к себе ну не, не это неуважение к себе и к своей девушке например минем кыз янында утырса шулай берәү егет именно шулай төтен чыгарганда

займастелар. Ну не все, ну не все, но хайраны, ну барак белән националлар эшлиләр үз өстендә, ташламыйлар спортны, дөрес юлда йөриләр. Ә болар хәзер дөрес юлда дип, менә синең хәзер шушы синдә тренировать иткән егетләрнең синең эчендә нинди установка? Алар чемпион булсыннармы? Алар или шушы бер, мәсәлән, бокстамы инде анда, шушындан чемпион булсыннар. Или инде болар тормышта менә син нинди кая алар чемпион булырга тиешләр менә. Менә син өйрәнгән нәрсәне кая кулланырга тиешләр алар хәзер. Мин э, балаларны өйрәтәсе килми, чтобы ул анда Татарстан чемпионы булсын, анда олимпийский чемпионы. Минем задача воспитать хорошего парня, хорошего пацана, деп әйтим, духовный, көчле, за свои, что поступки отвечает э,

Все, аңладым.
Да. Ну, хәзер син бит инде, э, э, хәзер синең бит инде бар выпускникларың дип әйтергә бар. Син менә менә хәзер әйттең бит үзең генә әйтеп киттең. Хәзер инде алар укыйлар Казанда, нидә. Э, Безгә опиши шул менә синең белән инде бер 10 ел таныш булган синең дә тренировать иткән малайны, хәзер яшәгән тормышын описать аласыңмы? Ул ничек яши хәзер? Ул син сизәсең ул таза, ну, итәме, заниматься итәме, нитәме, си- ну, сөйләшәме? Менә аның Нинди образ ул? Менә синнән узган укучы в будущем. Ниндирәк кеше? Ну, менә берсе буенча сөйләп, сөйләп китәм, например, Карпов Максимме. Ул э, ничә яшьтән икән? Бер җинче класста мине шөгыльләнә башлагандыр, инде до 11 классы шөгыльләнде. Казанга керде укырга. Э, Каирда. Каирда укыды, әйе. Э, Каирда да укыды, эшләде фитнес-тренер булып. Развеме? Уже укыганда эшләде, это уже тоже плюс. төрле ниләрдә спа сатылу эшләп йөрде, Анапларга, Сочиларда йөрде. И хәзер үзенең бизнесы бар, бизнес юлында эшли, үз өстендә постоянно развиваться эшли. Мин ул егетне бер кашында күргәм ягында, толпа белән бастырган, имам яны гел күрәм, яхшы фоткардан, ниләрдән общаемся, яхшы кешеләр белән бастырган, яхшы делда барган икәнен күрәм. Мондый кыек-мыек ниләр белән күргәнем юк. Гел хорошем состоянии, хорошем движухида йөри.
Молодец. А менә сиңа хәзер Азат Зинахар минем малайны акыл кертә дип алып килә әтиәниләр бармы? Бары и бар.
Алып киләләр. Монда нәрсәдән алынырга була инде? Теге кемдер әтисе эшли, ну без ир кешеләр бит эшләнгән өч җирдә эшлибез безгә семьяны э, итергә кирәк апарырга кирәк акчасын эшләргә кирәк э, минем малай минем малай белән эшлә дип әйтәләр инде мин сорыйм задача э, малай белән ничә ничә теләргә кирәк ничәгән ул анда кемдер килә вот мәктәптә бәйләнәләр уза вот мәктәптә бәйләнәләр менә шулай үзенә поста әйтергә кирәк тегесе мин ул әйберне по-другому ата тырышам бәйләнү буенча инде

этәргеч бирә кирәк балага. Ә әти әйткән сүзне, әни әйткән сүзне баланы как күрә. Әти әни әйткән инде, мен шулай бит инде. Ә ул сүзне, шул сүзне тренер анда или бу друг, бу другой человек әйткән, который улан уважать, уланы шот, все миңа устав әйтте, например, тренер әйтте, все реально после тренировки ашарга кирәк, иртә белән овсянка ашарга кирәк, китаплар укырга кирәк, уланы уже по-другому алачак. Шул э, якын якын алачак уланы. Менә андый вакытта Абылай, плюс күп. Э, теге килгән егетләр, э, мәсәлән, менә әти-әниләр теге улын эшкә өйрәтә әле алып киләләр. Обычно ничего не получается. Үзләре, үзләре килгәннәр белән итә, ә монда теге э, әнисе түлә кермәгәнне нәрсә әйтә бит инде шулай. Монда синең шулай берәй методика бармы шундый балаларны ничектер итеп җыярга? Мин баласы янында әти әнисен обычно киләр дә инде әйтәм әйтәм э, бер инде жалости не будет мен э, итеп тормыйм әйтәм четко конкретно әйтәм э, строго буду әйтәм әти әнисе чтобы анда үпкә яшьтә алмасын ну им авызына бер инде сүгенү сүз чыкмыйча мин просто буду построже әйтәм шулай дип әйтәм баланың күзләре бай булып китә инде анда зурайып китә менә данный момент шөгыльләнәләр йөриләр тоже мин не тапмыйм проблема тапмыйм үз вакытында киләләр шул балалар Йөриләр, бөтен упражнение эшлиләр. Әти әнисен дә кызыксыра, ничек ашаулар, ничек ашыймы итәм, но алга таба ашыйлар. Теге реально бит безгә әти әнә күп кирәк түгел, дим, баласы ите белән нормаль овсянкасын, боткасын ашаса, это уже так приятно. Малай ашый, ашаган малда әмет бар. Элементарные вещи. Ә сен хәзер мәху әти әниләргә бер киңәш бирә алар идең менә. Бу бит инде бала тәрбия бик зур нәрсә. Хәзер синең үзеңне ничек бала тәрбия турында туры сөйләшербез, но син менә Бер инде киңәшем бармы? Безнең бит нәхәл Саба районы то башкалар да карыйлар, әйме. Менә балагызны тәрбияләсегез килсә, менә шундый теге үзе сүз сүзенә тора торган, әйтә торган, сез ничәргә тиеш дип дигән сорауга әти-әниләргә бер-ике киңәш бирә аласыңмы? Э, әти-әниләргә киңәш э, кечкенә вакытта ничек була инде ул? Э, бер яшьтән дүрт яшькә кадәр бала кеше, бигрәк тә малай кеше дип әйтәм, әни белән. Әни монда бар, әни артыннан бара ул, э, с, до 7 лет бала кеше уже малай кеше или кыз кеше әти белән әти әти әти әти кирәк а потом уже например олар 7 до 14 лет до 14 түгел уже дальше ме возраст аңа уже кирәк әти түгел әни түгел әти сүзе әни хорошо кирәк наставник ул наставникка күз карап йөриме бу разыйме и э, метод наблюдения бар балаларны без аңа балага өйрәтә алмыйбыз менә син өч яшьтә ике балашыны сөйләтәсең инде менә шулай сук байт тегеләй надо күбрәк эшлә рәсем яса метод наблюдения бар без просто баланы алабыз барабыз библиотекада карыйбыз библиотека менә шулай укыйлар барабыз анда рәсем ясап торган җиргә рәсемнәр ясыйлар менә шулай аны карый күрә өйрәнә шулай знаешь шулай надо делать шул спортка барабыз менә шуны делает упражнение менә шулай басып бауны кара менә аяк киемнәре нинди ничек вот ничек заемастан ничек подтягиваюсь да менә шул метод наблюдения безгә балаларга башына тыгып куя что шундый нәрсәләр бар шулай эшләргә кирәк если без реально апарабыз икән где-то анда сигарет тартып тора иманда начар компания ана я думаю ул аны гел шундый әйбер күреп йөри дип уйлыйм инде мин гел ну безнең хәр әти әниләргә әйтергә кирәк башта баланы күзәтеп аңа нәрсә ошый шуны аңларга шулай бит

рәсем ясарга барып кайтыйк, например, шундаймы? Шулай китә. Менә мин мин үзем шулай эшлим, менә мин шулай. Мин хәрбер Саба районында йөреп чыктым, хәрбер әбелә э, Донтош спорт залларына, анда шул ук э, Сабан туйга бардым, ул арена бар име, э, шулай итеп йөрдек. Хәзер менә син наставник дисең бит, әти-әни наставник эзләргә. Әти-әни эзлиме наставникны или инде бала үзе күреп үсергә тиешме? Ничек менә бу һәм ничек наставникны сайларга кирәк?

еш табырга э, ул кайберсе случайно килеп чыга инде просто мен случайно анда егет эшли анда мин просто говорю менә шулай дөрес итеп эшлә э, былайша сәнәгатьрәк була и шулай кереп китәбез мин например бер егет белән э, таныштык инде уже искәндәр исемлеме роберт роберт шарман укыган ул тоже менә ул әле сигезенче класс малай

Теге хөрмәйтәләр, э, бик шат, бик приятный булаттан әйе. Әйе.
Ну, бу бик социальный хинде бу, теге э, ул Роберт Шарман бит инде ул нәрсә, аның теге монах э, который продал свой Феррари дигән китабы. Мин аны тоже укыганнан соң э, минем анда икенче действие булды, дөресен әйтә. Ул вакытта мин тә тизрәк теге шушы гранга килеп җитәсе теге ну теге үсеш буенча анда инде теге действительно теге юл бару анда анда наставниклар бит инде күп наставниклар турында сөйләгән бит инде ул китапны укач нишләп әйбәт инде аха давай мин инде теге наставник дигәндә син әти буларак мин бер көне инстаграмда шул инстаграмда инде карап утырам син инстаграмда синең кызың прям вторникта

э, мында э, лагерь бар айымында именно и мында кызларга мен задание э, давай перекладина хатунита крокодил лайрис кто больше двигится туда сюда инде ә минем кызым шундыйрак булды э, әзгә мен кызлар белән общаться кеш ул кырыйга китте дә үпкәләп тора инде ничек нима тим со мной не общайся инде типа кызлар белән сөйләшә ну кызлар дип инде мәктәп балалары инде э, Күнчесе килде менә, кызлар ты йөри. Кызым әйдә киләле мәйтән, син дә йөри аласың бит, дип ул тоже э, ничек әйтсәң, ул куанып китте инде мә. Ул легко, я просто йөреп киттем, үзем шоке булдым. Э, бер несколько раз йөреп чыкты ул аниме, мин үзем дә шакаттым. Мәйтән без, мәйтән Аллаһ шөкер, дөрес юлдаш икебез дип, үземә печать куйдым.
Юк, ә малай ничек кирәк, ана реагирует? Э, малай э, пока яшьрәк име, 2 яшь ике яшьтән ничә рой инде э, пока әни белән йөри инде күбрәк пока дүрт яшькә кадәр әни әни белән булачак но аңа тоже строго ул күбрәк э, жылабрак йөри инде но будем әйбер э, алай булса эшлисе булачак мин аңа не завидую алай булса яшәр өчен үземә социаль булырга кирәк алай булса покажем все самое лучшее пусть алай булса
Синең э, менә балаңны күрәсең бит, мәсәлән, да, син спортны беренче куясың, ә икенче аның үзенең тагын инде бер э, х- син инде наблюдать итәсеңдер инде бары, күзәтәсеңдер, бала нәрсә ошата. Ә Менә синең тәрбия ничегрәк баланы менә яшьтән творчески үзенең нәрсә ошый шуны ничек заниматься итү буенча син менә ничек күрәсең аны үстерү буенча Әйе, теге үстерү буенча әйткәндә беренче спорт буенча килгәндә ме, миларга конкретно әйдә барып шөгыльләнәбез. Конкретно нәрсә беренче сөйләшкән юк. Просто мин тренировка барам, алар минем белән баралар да шунда шөгыльләнәләр и все. Безнең уже монда минем дә тренировка бара, минем балаларның тренировкасы бара и минем Алар шөгыльләнәләр, йөгерү. Юк, мин нормально обращаюсь, спортзалда йөгерүче йөриләр, уйныйлар, нитәләр, это уже все нормально, уже минем минем тренировка йөргән балалар да аларны уже Менә утыра карыштыргалар дигәндә инде мин эшләгәндә инде. Это нормально. Ә, Мин аны э, аермыйм, рәсемнәрен дә ясыйбыз, э, китаплар да укыйбыз, шигырьләр дә әйтәбез, э, төрле яктан развиваем. Э, бала бөтен яктан развит булырга тиеш инде. Я мин андый задач тормый, что анда әйдә үскәч сен анда должен стать чемпионом. Юк, ни в коем случае. Просто удовольствие алсын. Булса була, булмаса ничего страшного. Э, хатын Азизә белән ничек таныштың? Безне таныштырды э, Азиянең күршесе Алсу, безнең Рифат Революшн директорыбызның кызы. Вот дискотекада таныштык. Бәлки битен дискотека бар. Шунда таныштык, и шуннан уже 3 ел йөрдек тайын. Ул метта укый, мин уже Савадайым, эшләп йөрим и әбер. Өйләнештек, ике бала, ике балабыз бар.

Şimdi теге, мәсәлән, хәзер ну, тормыш итәсең, ну, формасын жоғалта башлый ди. Ну, хәр инде. Ул спортивный бит теге телосаһен үзгәртә башлый. Синең бу безнең мин бүген инде сиңа шуны сорала бирәм, чөнки Азат синең аркылы күп кенә әти-әниләр, күп кенә ирләр синең аркылы үзләренә теге как лайфхак алырга тиешләр. Чөнки э, менә мин очратам күп кенә кешеләрне, э, теге балаларын сүгәләр, ой, бусы итә, тегесе итә, Моны эшләми теге кычкыра, йөгерә, хатыны нитә, тазара баша. Ну, мин синең аша аларга аңлатасым килә, что бала тәрбияләүдә, нидә дә үзеңнең өстендә эшләү әле нәрсә тора. Шуның өчен синең хәзер тормыш иптәшең, ну, Алла сакласын инде, былай әйтәм. Теге. Аңладым сине. Вес ала башлады.

Ну, синең мә подход ничек башар? Э, Кырады, Зилә, син әзер вес ала башлан, айда мин бә спортка Ә. йөри башлан. Ничек мә шуны? Уже все э, тора проблема.
Ә, үзе Решение. үзе аңламаса име, үзе аңламаса ул результат не будет, инде ладно, үзе аңлап бара тиеш. Все, миңа кирәк шөгыльләнергә, или анда просто подтянуть, минем аркалар авырта, арка мышцаны шәтерә икән, үзе аңламаса, мин аны заставляй итеп, э, результат булмыйчак. Мин могу заставить бер-ике көн име, Э, там э, ул ана удовольствие алмыйча просто перед тренером спрашиваем. Киңәш инде бундай ирләргә теге ирләргә хатыннар вес ала башлаган ирләргә син киңәш әкренгә әкренгә бары резко бер нәрсә эшләмиш теге әкрен генә әйтергәме или әйтмәскәме? Мин аңлыйм. Беренчедән әйткәнче, әйткәнче ире хатын әйткәнче

Мин эләктем. Каян эләктең син кая? Ә, әйе, монда минем тренер урнашты да Галиев Марат, акча тренер, бик көчле тренер. Син кая укыдың әле? Мин спорт факта укыдым.
Спорт факта. Әйе, мин э, шөгыльләнәм турдагы резервда бокс белән, и ул мине чакырды шул спецназга 55-98 Э, отряд ул шундый э, анда все по контракту слушатели шунда килдем и тренировка шунда тренировкада ашадык анда все военныйлар инде син контракт подписать юк э, мында ничек булды мин алар өчен выступать рәт эшлим аларның ярышлары бар әле болар миңа әйттеләр без сине алабыз армияга мин ватта укыйм бит инде син бездә свободный спортсмен свободный спортсмен бар ну син армия сыйшсәсең ну син укыйсың да миңа әйттеләр инде ну син до этого должен икой казарма ятырга тиеш, шунда эшләрен эшләргә тиеш. Мин бит укыйм, студент. Мин уйлам уйлам дагын. Мәйтәм, э, укуны итә алмыйм. Бик авырдан уку йортына кердем. Э, значит, э, бу бу разговорда мин киттем. Мин просто калдым спортсмен, мин анда тренировался тренерлар. Шул тренер белән инде, анда военлар белән инде. Шушы әйбер буенча тәскилә андагы егетләр который алар инде күбесе күп тормыш күргәннәр ул вакытта чечня вакыты инде чечняда гел еллар буена китәр командировкаларга э, миннән э, беренче яшькә генә зурган егетләр име алар мине много чего научили алар мине анда наставник булдылар име алар мине реально э, сөйләшергә өйрәттеләр сөйләшергә мин анда үрнәк алдым ул темалар буенча сөйләшү буенча алар күп сөйләшмиләр лишний разговор юк анда четкий сүзләрне әйтәләр пунктуально һәрвакытта үз сүзендә торалар и шушы егетләр белән без ничек башланды инде Алар мине якын иттеләр. Криминал башланды. Сөйләшәләрме? Э, бу егетләр безнең боксерский команда булгач, э, без бергә тренироваться, та, ярышларга бергә йөригеме. И шундый э, без безне чакыралар, как скажем, ниләргә? Стрелка. Без бит инде боксерлар, таза егетләр, без мин безнең белән займаска алар бик 90 100 шарклар аны егетләр инде, аларның йөзләренә карасан, реально анда инде просто не смотри мои в глаза дип язган була инде, монда локтаймы. Э, безгә акча түлиләр. Э, без шул егетләр белән йөрик инде кешене охраняли. Кешене охраняли. Шоп түгел. Шоп түгел бу. Бу бандит егет инде бу инде. Безгә акча түли, буларның инде вопрослар, проблемасы бар. Безне охраня, безне машина йөртә, ашата, ишертә инде. Без шайтып йөрик стрелкларга.

Без сөйләшмибез монда бернәрсә, без просто сохраняем. Ха бернәрсә кипиш башланса бит инде, ой, киң белән булмый бит инде, мен уйлап карасам, паника белән, как там будет защищаться инде. Егетләр мин хак хак киләм, мен там сумкада, ну, ой, киң бар, мен там боксерка, боксерка бар инде, спорт, спортивный форма бергә рис, боксерка ул спортивный, боксерский как кием инде. Шуны киеп киләм. Юк, юк, стоим на месте. Мен шулай дип йөрдек без, короче. 51 штатта шул егетләр белән вышибал эшләдек. Опять шушы боксерский команда инде. Это все безгә акча түләнде, теге бушка йөр дигән түгел. И мин яшәргә не советую андый теге андый нәрсәләргә йөргә дип әйтәм инде. Аның үзләре минуслары күбрәк, чем плюсы. Ну, хәзер бит инде ул вакытта син ләкәнсең дә, ул вакытта шулай йөргәннәрне анда легализовали, син алар как шоп кебек, ни кебек хәзер бит инде алар Бөтен шушылар бит инде. Мәсәлән, э, менә минем бер дустым бар, алар охрана кирәк булды инде. Мәсәлән, теге әзрәк гөлүши табасы бит нәрсә говорите. Миңа кем нападает. Ал тоже акча төләп заказывай итә инде шул май. Ну, карыл криминал түгел, но но аны узу э, минем минеке аптырыйм инде андый. Анда бит э, ну, әзрәк тимер күкәйләр дә кирәк анда ас толпа толпа торганда. Молодец, ну, теге. Йо, э, А сен- вдруг башланса теге? Йо, әйе, э, син шоп булган кеше ул барып охранять который человек анда ничектер инде солидный имя анда просто кемдер э, просто за хорошие дела аны яратмаска может но без охранять тех людей которые үзләре э, начар әберләшә короче менә ул ул без аны не знали что ул начар әберләшә аны гына белдек Аңладың бу э, бу начар нәрсә юк якты юлга чыгара икән. Нинди вакыт булды, или нинди су ушу булдымы, кайчан син аңлаган, что болай йөрергә ярамый? Э, мин моннан э, без менә шул болай йөрдегме, 51 штатта кайтып китәме? Анда бит инде охрана итәбез име, инде исекләр керәме, аларны чарып атабыз име, чарып куясың инде, алар э, сине көтеп торар төнлә белән анда инде главный входта анда теге чыгарга, сиңа нәрсә әйтергә анда. И брора просто уйлам дагын

Шулай вместе занимаюсь, но андый кыек юлларга ниләргә кермәдек инде. Но безнен андый судваслар да булганда без теге ношар ниләр булмады инде, как э, кипишлар ниләр булмады бит инде егетләр үзләре тоже хатнокровные, э, безгә үз-үзгә бер нәрсә теге өндәшү өчен юлмады, аны кемдер сөйләшә. Безне күрүгә үк, анда егетләрне күрүгә үк инде кешеләр уже задний ход бирәләр инде. Потому что егетләр спортсменнар, реально толковый егетләр, күп күргәннәр, чечняларда сугыш иткәннәр, аларның дуслары уже күбесе инде шунда үлеп тә калган инде. Так что аларны индидер э, индир кеше килгән да иномарка белән, костюм чалбар кигән, аларга это просто куркытып булмый андый егетләрне. Шул мин шул егетләрдән менә шуны сан өйрәндем, так что кемгәдер әйтәсе килә инде анда сезгә кемдер иномарка килгән анда, крутой егетләр килгән анда, это все

Булды бу тормышны күрдем, яшьлек бара, миңа ха кайтырга кирәк Сабага. Сабага.
Иң задача Сабага кайтып ис алырга. Ис алдым. Агач утырттым, малай бар. Эшләр эшләнде. Ха, другие задачи, другие цели алайса. Йо, син давай без менә моны ачык әле. Ачык. Син һәрбер э, һәрбер вакытта безнең э, ну Саба һәр соңгы елларда кайтарашалар инде. Ә күп кенә э, даже Селева киткән Кешеләр дә генә инде теге студентлар да дип әйтим, студент дип әйтим. Укып бетергәч, ашкан тормый авылга кайтам. Юк, мин Казанда яшим, тегеләр әйтәм. Күп кенә дуслар да, күп кенә дуслар да Казанда яши бит инде без. Үзләренә ошамый, но бары бары анда яши. Ә сабак кайтмый. Но монда бит ул определенный бер момент, когда син вот все решил, авылга кайтып яши. Шул вакыт кайчан килде сиңа? Или син бер инде ул кечкенәдән мин Сабада яшәячәкмен дигән нәрсә бар инде?
Сабага кайттым, минем задача өй салырга менә шул. Мәйтәм, өй салам, потом посмотрим инде. Өй салдым, миха ужымында тегенче төпләп төпләп урнаштым. Э, мында безнең э, карасаң все условия син уйлап карасаң тренировка үткә шул бизнес сапарга просто бөтен нәрсә үзеннән тора просто шәргәнә кирәк Так что мында развитие даже больше, чем в Казани в әйтергә була. Шул Казанда анда бер җиргә спорт залга барасың, син балаң белән паркка барасың, анда я пробки 2 сәгать, я нәрсә дигәндә, ә монда ике шаг набережный, ике шаг стадион, өч шаг стадион, ә, не бассейн, дүрт шаг гафлига килден. Все тәртип, все рядом, дуслар да рядом.
Синең инде ничек тә аңлатырга теге шөгыльләнәсең бит син менә истәңдә куясың миан инвалид дип әйтә алмыйм телем әйләнде да то есть чөнки алар да нәкъ безнең кебек кешеләр без аларга теге ниндидер определенный категориягә кертү минемчә ул дөрес нәрсә түгелдер дип уйлыйм но алар белән э, барыбер да шөгыльләнү ул инде мәсәлән безгә гантельны алып кына күтәрү простой гына булса, аларга инде ул целый дөнья дип әйтим. Менә алар белән шөгыльләнүне беләбез. Ачып җибәрә шушы дөньяны безнең өчен. Әйе, э, шун андый шундый ул, андый балалар белән шөгыльләнәбез. Димәк, безгә кемгәдер э, алар тоже уйлый, что бер кул белән күтәрә аларга зур нәтиҗә.

Мен үзем шаккаттым тоже, значит, менә була бит шәргән әкә, кемдер безнең э, сау сәламәт кеше нормально не может подтянуться ике кулдайга. Ә э, монда бер егет 9 э, класс бер кулда подтянулся дип. Аның бер кулы вообще ябык кына, берсе хайран. Шул шибез үзләре күзләре яндырып җибәрәбез без аны. Күзләрен, я генә психологически күзен яндырып җибәрәм, чтобы все булдыра. Аларга бик тә үзенә интересно, ошый. глаза горят, спортзалга киләсе килә, шөгыльләнәсе килә, общение кирәк алар, обществасы килә, аларның теге күбесе өйдә укый, дуслар белән нигә белән күрешмәләр мәктәптә инде. Э, алар э, бер нәрсә белән дә аерылмый, например, синнән, аннан, тегеннән аерылмый. У меня просто Илназ, братан, кил монда эшлә. Илназ, авырттымы? Кая кулны авырттым, кая утырып тор, ял ит, мә су сиңа чәй, мә массаж, андый нәрсә юк. Щетка эшләтәбез. Аңа наравне карыйм, аңа тоже, аңа алай андый наравне караш, аңа тоже приятно. Шулай бит инде без

Все, тәртип. Так что не грех жалость. А былай э, менә хәзер алсак инде ме аларның менә эчке дөньясын син әзме өйрән алдыңмы? Менә алар нәрсә белән яши? Аларның нинди алар үпкәләгәнме? Алар шатланып яшиме? Или э, ну ничек алар менә күп кенә очракларда бит име э, күп кенә безнең әгәрдән галимнәрне карасак, разработкалар зур күбесе Нәрсәдер тәнендә физически җитмәгән кешеләр уйлап чыгарган күрә бер, мәсәлән, Эйнштейнның да инде проблемалары булганда, те Моцарт мә өчен, те колак ишетмәгән диләрме инде. Но һәрбер нинди, менә безнең теге э, үлеп китте, э, безнең космосны вообще кем ачты теге коляскада йөргән кеше бит инде. Менә аларның менә хәзерге вакыттагы менә син алар белән сөйләшкәч, алар уйларында ничек, алар үпкәләү бармы ничектер или Алар барыбер дә ниндидер яктылыкка ышаналармы? Или ышандыручы кирәкме синең кебек кеше? Аларга, ну, менә миндә миндә э, шөгыльләнә торган егетләр әле пока яшьрәк, әле онлап бетермәскә мышлар име? Ничек мин болай булдым, тегеләй булам, мин уже монда башы гына торырга тырышам. Что син янына бер нәрсә бара алмыйсың, син можешь больше. Э, и күбесе э, Э, башына тагайны может әтиәнесенен алып торады ну улым барма инде егыласың сен бит инде инвалид анда например ул башына тып ке мин инвалид миңа ярамый мин егылырга могу итәргә могу менә шулай бәлә аны алып куйсыннар инде дип әйтәсе килә совет инде э, улым әйдә син булдырасың киттек барып кайтабыз ул бит инде бездән бер нәрсә аерылмый ул тормышка туган именно аны алла тудырган Значит, ул бит инде өйдә ятырга тиеш түгел. Если безнең Сабада условия бар икән, пусть занимается. Бөтен ярышлар ниләр инвалидларга дип әйтик инде. Инвалидлар дип бара инде ярышта. Положение алар ятмәсәк тә, ярамасак та. Аларга ярышлар бар, йөриләр чемпионат мира, чемпионат Европалар үткәрелә хәбисендә. Просто шәргә кирәк, өйдә ятмаска кирәк. Әти әнисенә шулай бер чыгарсыннар, йөрсеннәр. Э, алар бүтәннәрдән бернәрсә белән аерылмый. Шул намного лучше, намного крепче. Угу.

Синең теге ничек син аерма Хәбиб белән Макгрегорны? Хәбиб белән бернинди аерма юк. Ике кулы, ике яклы миндә генә алардан. Дәште бернинди аерма. Хәбиб. Хәбиб белән Макгрегор белән. Хәбиб воин да, воин. Настоящий воин аларда. Хәбиб Конор Макгрегор спортсмен, ну, спортсмен такой, үзе, не знаю, не

Это э, мин аннан теге кайбер ниләрне үрнәк алам, харизматично, приятно карага. Мин ул кешеләр белән теге э, реальностьта не общаюсь бит инде, но мин аларның видеоларын карап, аларның китапларын укып, аларның как тормышларын эзләп карап, аларга приближаюсь, интересно аларны күзәтү. Магрегор дигәндә, э, аның бит китап видеосы бар. Видеосында ул вообще теге Әле ул беркем белми Магринаның кем икәнен, нәрсә икәнен, ул рингта әйтә, мин булам чемпион. Әле беркем түгел. Теге ничә ике генә бой иткан, и мин булам э, аның чемпионы. Карамсың? Ул Әй, әй, вообще в шок итте, не үзе теге битләре, теге биш бозылды икән икән үзе чемпион бар. И молодец булган действительно. да. Әй, менә, кстати, шул Конор Макгрегор безнең ха күп кенә китте, әйберләр, э, бер-берсенә теләсә сәйтәләр име, теге сөйләшәләр анда пресс-конференция син болай болай анда бу бөтенсен боларны спортсменнарны өйрәтте конор макгрегор дип белми конор макгрегор бөтенсен башына как себя вести үзен неме ничек анда эндәшергә анда и безнең россия спортсменнары да күбесе шунда урынок алып анда нәрсәләр кычкыралар анда үзләренең бойларына ну ну аларныкы якында килми пока конор макгрегор өчен дигән күренеп тора это просто дөрес әйткән вообще мма ны теге боевец правилны бөтенләй

Ириш алмый, үзесе без шунда собада уйнатабыз икән. Үзем спортзал булмыйча алар йөргәндә постоянно за граница туда, икенче ярыша. Бу бүтән клубларга шулай гел, если сен хочешь стать чемпионом, всегда йөрергә кирәк самый лучшылар арасында. Например, без тоже баргалыйбыз анда Казанда Байсовский клубларга, ММА тренировкаларына, мастер-классларга, анда яхшы яңа кешеләр белән очрашасың, күрешәсең, яңа упражнениеләр өйрәнәсең. Так что э, Сабады атып мына, итеп булмый, әлбәттә, везение кирәк, чтобы сине поддержали, әтәнин, анда сен уже йөрисең булса, укларың кала, личный тормышың кала. Но башта үзеңә исем эшләсән, потом исем синең өчен эшләгән. Шул.
Яме. Безнең инде бу э, мин моны гел сорыйм. Мәсәлән, э, бүген син лотерейда аттың да 100 миллион сум акча. Сабаң өчен китәсең. Э, Саба кайтара вакыт буенча буду пути- путешествовать. Америка, Майами, Австралия. Э, Күченеп Ничек сеңәндә? М, дөнья күрәм, семья белән йөрим.
Думаю, Америкаға килеп төштең бо, 100 миллион сум акчаң. Да. Сен ничисең анда хә? Андамы?
3 миллион доллар, анда 3 миллион долларга. Э, мен анда бер 3 миллион түгел, ялгыш миллионер булган калдың хәй.
Так, ничем э, Так, так, так, ничебез без анда һәм?
Ну, беренче килеп төштең, мәсәлән, сен

как занимается, как путешествует, как анда не знаю, приятно аны карага. Ал аны карасан, күзләр янып китә инде. Менә Да, интересно инде. Барып яшәп карасан була. Везде лучше, где нас нет, она хочется попробовать. Карга кирәк. Ну, яшәү инде бар, картлык көн салган инде. Ну, не знаю, может, Австралияда.
Анда нәрсә бар? Крокодиллар.

Крокодил Дандин азын калды, что это же кичкенә чакта кинолар.
Йо, анда бер э, Тимон и Пумбадан калды. шуңа.
Ничә ничә австралиец. Йо, Австралия, та, не знаю, менә миңа карыйм ул шәһәрләрне, страннарны, бик э, би- отзывлар бик әйбәт, су- язалар. Та, аны инеш шәһәргә әйтер идем, та.

Э, Булырга тиеш э, общий базовый упражнение. Не только там именно элементарный скакалка, груша, андыгана түгел. Э, Булырга тиеш безнең как русский ниндзя, как арена героев, это препятствие. Баланы үтергә кирәк. Чтоб пришел человек, үзен груш дигән түгел, үзен төрле яктан сынап карарга тиеш.

Э, правильное питание вообще протеинлар, белоклар анда э, спортсменнарга итәбез инде соткалыйбыз, җитәрәбез, э, хороший совет бирә шул ризыклар буенча инде. Аларны кайтып торабыз. И что так, ну, сәш мәкәр буенча. Йо, болай син бит менә, э, мәсәлән, син бит инде хәзер эшлисең э, тренер булып безнең спорт э, нәрсәдә, нәрсә бит ул? Сопада. Хәзер син э, наемный работник. Наемный работник белән э, эшмәкәр икесе ике төрле характер дип әйтергә кирәк инде. Менә син э, үзеңне ну, спортзал ачсаң, например, хәзер син бит инде эшмәкәр булырга кирәк була. Сиңа теге бары да бар зарплатасын түләү, тегесен эшләү, бусын эшләү уже син көндә көн проблема туа. Син үзеңне анда күрәсеңме?

Бүген синең мөмкинчелегең бар очрашырга э, бу дөньяда яшәгән или мәрхүм булган инде хәзер яшәүчеләр белән любой кеше белән киңәшләшеп алырга инде. Э, менә любой кеше белән син утырып сөйләшә аласың. Үлгән мул, исән мул, кем ул кеше? Может, Макгрегор белән сөйләшәсең килә? Ну, Макгрегорны Макгрегорны вакыт юктыр әле. Кем белән сөйләшәсең килә икән? Мина кем була? А, ладно, давай икенче сорау. Давай. Спарник. Сиңа бүген әйтә, любой спар... нинди спортсмен бар җир йөзендә, mm вообще, мына бүген азат все могу организовать сиңа. Спарник тел, тренировка и спарник. Кем ул? Э, Мин не беләйтер идем, э, шул Магрегана дусты э, Лобов белән.

Әйтә. Яны ты сплошной татуировка да инде. Менә шуны белән шәм авырый, я интересно. Ирек кайтарды. Тренировка. Тренировкаларга карарым. Сабада гына басмай тренировка. Юк, алар анда барып та кыйналып кайтсаң да уже нормально. Уже теге теге укыган вакытта сумкада гел йөри, минем тональный крем, крем, гел теге боксерткеш фингаллар, ниләр чыга, гел тональный крем, шол шол. Анда уже

асылып бетмәгән темалар бар. Димә, но барыбер да бүген очрашу мин үземә дә бик күп информация алдым. Мин синнән сорыйсы килгән информация, чөнки э, үземнән генә чыгып әйтәм, бик авыр спорт белән яшәү. Ну без аны тырышабыз, но бик авыр. Э, но шулай да сине күргәч, Инстаграмны туктатмаган, демотивирующий видеолар туктатма. Э, без сине күргәч, Үзем заниматься итеп кайткан кебек булып китә иде. Э, э, не доски, спорт белән шөгыльләнү обязательно штангу килеп күтәрә түгел. Прогулка на свежем воздухе, именно анда прогулка на велике, правильное питание, бу төресе безнең ЗОЖ. Син үзе шунда эшлисең, кемдә рәсем ясый, баянда уйный. Ну, хәрәкәтне онытмаска кирәк, без бит инде сау сәламәт булырга кирәк, дальше жить, безнең балаларга пример күрсәтер өчен, без үзебез сау сәламәт булырга тиеш. Что без едим, безнең это все на лице, это просто элементарные вещи. растяжка наклонус туникта асылып торган это так хорошо так что анда барып штанга күтәрергә мешок төяргә анда боксерить аларга это не обязательно просто син чыктың икән йөгерергә на велик син просто получай удовольствие бетте һәм соңгы бүгенге инстаграмында соңгы видео турында бер ике комментарий әйт әле бүгін видео қойдым нам не все равно Деген видео. Э, бу конкурс үткәрелә безнең Татарстан официальный сайт үткәрә. Э, социальный как бы реклама. Призлар уйнатыла. Мин э, минем до этого булган видеолар бар инде. Бу видео бу конкурс булганчы без уже анда эшләр эшлик инде. Э, бакчаларда э, тренировкалар үткәрдем балаларга күрсәттем анда сөйләдем ашау ризык буенча шул ук э, кызыл мишә Анда безнең мәктәп бар бит инде аларга барып тренировка тренировка үткәрдем кул көрәше буенча шул безнең безнең учениклар белән бергә это все эшләгән бер үзем генә түгел безнең команда бер безне поддерживаем шул видеоны эшләгән эшләрне мин просто бер минутлык кыска гына видео куйдым и шушы видео белән дальнейшем может конкурста җиңеп чыгармын алла бирса я шул бөтенебез дә подписывайся бизу рахмат рахмат чакыру өчен давай давай let's go